Na mi xeweta hinkwenu hi ri hinkwerhu hi nchumu u ri wun'we i nhlokomhaka leyi nga ta famba ka yo sikwini ra namuntlha paradox swi vula nchumu lowu nga riki na masungulo na mahetelelo leswi nga vulaka leswaku ndlela ya wena laha misaveni hambiloko yi pimiwile kambe vutomi a byi na makumu Dyondzukani nawu lowu wa Thoth. Maswithu. Eh va ri langutani ehenhla na le hansi eh mi ta vona e nchumu wun'we hikuva swi huma eka nchumu wun'we eka nawu wun'we eh ku titwa ka yena i ku titwa ka hina. xikombiso hi lexi antswa a hi nchumu mara yi na tinomboro hinkwato so a yi na masungulo a yi na mahetelelo swi fana na loko hi tirhisa mfungho lowu lowu vulaku ku ku ya hi laha ku nga heriki. hikwalaho ka yini hi ku hi ta ku e tandza ri na hinkwaswo ene a hi nchumu i nomboro yin'we yi susa yin'we eka yona swi hi nyika yini swi hi nyika tandza mara tinomboro i tingani laha hi na tinomboro tingani hi na tinomboro timbirhi. ma yi vona mhaka ya kona so swimbirhi swi hetelela swi va tandza tandza yi na swimbirhi a hi ringeteni hi ndlela yin'wana hi teka tinomboro timbirhi hi hlanganisa na tinharhu hi hlanganisa na yin'we. ivi hi susa eh, tsevu swi hi nyika yini swi hi nyika tandza vonani le henhla leswi tsariweni mara tinomboro i tingani n'we mbirhi nharhu mune i mune tinomboro mara ku heteleleni ti hi fikise eka tandza ma yi vona mhaka ku so leswi hi nga swi vulaku ku i mune mara swi hetelela swi va i tandza xikombiso lexi hi nga na xoho hi laha ku nga heriki ni ka xikombiso lexi hundzeke hi kombisile ku tandza ri na tinomboro hinkwato ene tinomboro hinkwato ti endla tandza leswi hlamuselaka leswaku. eka hinkwaswo u kuma a wu kumi nchumu or laha ku nga riki na nchumu ku na minchumu hinkwayo hi ri vitanile vito ra xinghezi hi ku i paradox laha hi ta ringeta ku kombisa ku hinkwaswo swi huma eka nchumu wun'we hi nga kombisa hi ndlela leyi a hi swi tekeni u na e xihlovo. xa hinkwaswo hi xilungu hi ngo i Cartesian plane ku va na xikarhi i xihlovo la swi humaku ko then kwalana ke a hi ngeni xihlovo lexi humesa matandza ya ntlhanu yo ringanana laha rin'wana ri tshamaku ehenhla ka rin'wana rin'wana ri va hansi ka rin'wana. Ku va u ta vona kahle ku matandza i mangani u fanekele u ma hambanisa ene ku va ya ta kota ku tikomba ku hambana ya fanekele ya va ya nga ri ndhawu yin'we se hi ta ma hambanyisa hi teka tandza rin'wana hi ri veka le hi leri tandza leri hi nga ta va ri sele so eku heteleleni eka matandza lama a ya ri nchumu wun'we. ya hambanile hi kota ku vona ku leri hi rini leri hi rini hikuva ya nga ri ndhawu yin'we mara ya suka ka nchumu wun'we ene u nchumu wu ri wun'we so hi mahlamuselelo e nchumu lowu a hi ri na wo tshame xikarhi wu le wu ti avanyisile wu va etindhawini to hambana kambe ka ha ri i nchumu wun'we wu na nhlangano. Loko se tandza leri ka nkarhi wihi na wihi ri nga tlhelela la ri vuyela na le ri tlhelela ku hava nchumu wun'we hi ndlela leyi swi nga sungurisa xiswona so eka hinkwaswo leswa ntlhanu i nchumu wu ri wun'we mara swi tikomba hikuva swi hambanile. hi ta ya emahlweni swikombiso leswi swi nyikiweke swi kombisisa ku yini ku va hi ri nchumu wu ri wun'we hi te tandra ri hinkwaswo hinkwaswo swi le ka tandra wena a wu nchumu kambe u hi hinkwaswo so a ku na makumu ya wena a ku nge vi na masungulo ya wena u hinkwaswo a wu nchumu Eka dyondzo yo hetelela swi hi dyondzisa leswaku hi nchumu wun'we na mutumbuluxi hina na mutumbuluxi hi wun'we ene mina na nakulori hi wun'we hi ri hinkwenu hi endla nhlangano wun'we a hi yingiseleni tsalwa hi ririmi ra xirhonga

A Vayuda va n'wi angula va ku. A hi ku khandliya ha ntirho wa ku xonga, kambe hi xisandzu, lesweni u nga mhunhu u tienchaka hi Xikwembu-nkulukumba. Yesu wa va angula a ku. Xana a ku tsaliwanga eNawini wenu leswaku, Ndzi hlayile ndzi ku, N'wi swikwembu, loko Nawu wu chulile hi vito bya swikwembu,